Hajattepe uniwersitetinde biologiýa fakultetini okaýar. Medisina fakultetinde doktoranturyny tamamlaýar. Iki müň on ýylynda fiziologiýa alarynda doçent bolýar. Esasy iş salyşdygy meseleler kaos teoriýasy, öwrenme, zehin we beýin ulgamlary hakyndadyr. Ýazdygy kitaplarynyň içinde iň köp okanan ynsanyň tebigy sazlamalary eseridir. üç aýry kitapdan ybarat bolan eseriniň birinji kitabynda ýazar ynsan we beden gatnaşygyny biologiýa ylmyny merkeze goýup düşündirýär. Oňa görä ynsan bedeni herekete görä sazlanan bir zatdyr. Hereketiň bolmadygy her ýerde ynsan bedeni hatda beýni-de zyýan görmäne dowam edýär. Sinan Janan, Adamyň tebigy sazlamalary, birinji kitap, Beden. Sady Şirazy ynsan üçin ol bir damla gan we müň aladadan ybaratdyr diýýär. Öz bedeniňize daşardan kabul ediji göz bilen seredip gördüňizmi? Eger durup bu barada pikir etseňiz, derrew aslynda ýalaňaç bir jandardygyňyz düşünersiňiz. Bu dünýäden çykan ýaly görünýän ýalaňaç, ejiz, güýçsüz, goralmadyk, daşarky täsirlere açyk, geň bir bedenimiz bar. Bedenimiz beýleki janly-jandarlardan tapawutlylykda islendik tebigy gurşawa laýyk däldir. Mör-möjeklerden ösümliklere, sygyrlardan guşlara çenli ähli janly-jandarlary göz öňüne getirip göreliň. Biziň ýaly ýaşamak üçin eşik geýmeli, tehnologiýa öndürmeli we daşky gurşawyna öz peýdasyna görä üýtgetmek mejburyýetinde bolan başga bir jandar barmydyr? Bedenimiz beýle ejiz we çäresiz bolmadyk bolsa, adamlar indi ýok bolup giden ýakyn garyndaşlary we atalary ýaşamak üçin aňlaryna gaty uly oranda ulanmak mejburyýetinde galmazlardy. Häzirki zaman adamy Homo jynsynyň häzirki wagtda diri galan ýeke-täk agzasy bolup görünýär. Häzirki wagtda dünýäniň ähli adamlary Homo sapiens sapiens diýip atlandyrylýan ýekeje görnüşe degişli janlylardyr. Sinan Janana görä, bu ynsan hekaýasyny ýatdan çykarmak ýa-da ynsanyň dünýäýe gelme, ýaşama we ösüp-özgerme ýoljulygyny kabul etmän, ynsany asmandan ýere düşen bir barlyk ýaly pikir etmek biziň günlük durmuşymyzda bir süri meseläniň orta çykmasyna sebäp boljakdyr. Iýýän çöregimiz üçin çig mal bilen üpjün edýän bugdaý ösümligi bilen ynsan garyndaşdyr. Bu garyndaşlygyň kömegi bilen uzak bolsa-da bugdaý iýip bileris. Çaklamalara görä biziň bugdaý bilen bir bolan umumy ata-babalarymyzyň taryhy belki ýedi ýüz million ýyl öň, belki-de has köpdür. Ünüs berseňiz, biz ynsanlar diňe janly-jandarlar bilen iýmitlenip bilýäris. Sebäbi olaryň bedenimi we biziňkileri emele getirýän materiallar birmeňzeşdir. Şonuň üçin biz beýleki janlar bilen janlylyk babatda bir-birimiz bilen doly gabat gelýäris. Onuň üçin bir-birimizden iýmitlenip bilýäris. Adamyň gelip çykyşy barada aýdylanda bolsa, bu mesele adamyň arasynda maýmyndan gelmek ýaly karikatüre çenli azalsa-da, aslynda biologik taýdan balyk bilen köp umumylygymyz bardyr. Bu hem geň däldir, sebäbi uzakdaky ata-babalarymyz bizden birnäçe ýüz million ýyl ozal Ýer ýüzüne emele getiren suw janlylaryndan ybaratdylar. Biologiýa günümizde diňe bir ylym däl, eýsem ynsan hakynda bir paýhas gural hökümindedir. Çünki durmuş dünýäsini gönüden-göni başdan geçirip biologiýa ylmynyň gürrüňleri arkaly çuňňur düşünenimizde, özümize has giň we manyly düşünjekdigimiz şübhesizdir. Sinan Jananyň pikiriçe, durmuş bilimini, ýagny biologiýany beýleki bilimler ýaly adaty akademiki ugra üns her ýyldan-ýyla azalmana başlapdyr. Mysal üçin, Ýaşlarymyz uniwersitelere barýan ýolda psihologiýa, syýasat ýa-da şoňa meňzeş jemgyýetçilik ugurlary boýunja bilim aljak bolsalar, biologiýa olar üçin zerur zat hasap edilmeýär. Şeýle-de bolsa bu äsgermezlik ösüp barýan adama edilip bilinjek iň uly adalatsyzlyklardan biridir. Çünki adamlaryň özüni alyp barşy ýa-da jemgyýetçilik durmuşyndaky ýagdaýlaryny biologiki älemdäki hakykatyny bilmezden bir mana berip bilmezler gaty kyndyr. Sinan Janara görä biologiýaýy düşünmek dürlüligi, tapawuda, üýtgeşmä we daş töregi düşünmek bilen ortaýa çykýar. Biologiýaýy düşünmek bu ýerdäki barlygymyzyň manysyny iň esasy derejede düşünmek mümkinçiligidir. Biologiýaýy düşünmek adamyň özüni düşünmek üçin edýän tagallasynyň iň möhüm başlangyjydyr. Ynsan oglunyň ata-babalarynyň ýer ýüzüne ýaýramagynyň iň uly artykmaçlyklaryndan biri beden hereketleri we bu beden hereketlerine uýgunlyklarydyr. Haýwanlarda bolany ýaly, tüýi bolmaýan bedenimiz ýokary kislorod ulgamynyň netijeligi bilen güýçli myşsa dokunmasy bilen enjamlaşdyrylan giň hereketli bogunlar bilen goldanylýan we berk sklet ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr biziň bedenimiz. Munuň netijesinde atalarymyz arasynda hereketli bolanlar ýaşaýyşlaryny dowam edip bildiler we hereketli bolmakda yza galanlaryň bolsa ýaşap bilmedigi hakynda yşaratlar bardyr. Hakykatdanam biz bu gün bu uzyn saýlama prosesleriniň netijesinde, ýokary sport potansiýeline eýe bolan bedenler bilen dogulýarys we bu hereket etme aýratynlygyny ulanmasak, bu bizde çynlakaý kynçylyklara sebäp bolup bilýär. Häzirki wagtda şäherlerde ýaşamagy öwrenişen adamyň uzakdaky ata-babalarynyň tebigatda nähili iýmitlenendigini göz öňünde getirmek mümkin däl diýen ýalydyr. Artykmaç energiýa sarp etýän we beýleki janly-jandarlar bilen deňeşdirilende, Gaty uly energiýa zerurlyklaryny kanagatlandyrmaly adamlaryň iýmitleniş pudagynda iň möhüm täzelikleri etmeli, oba hojalygynda öndürijiligi täzeden oýlap tapmaly we ýüzlerje, müňlerje senagat iýmitini gaýtadan işlemeli bolaýarlar. Emma on müň ýyldan gowrak wagt bäri öz iýmitini öndürip bilýän adamlar we onuň ata-babalarynyň ýaşap bilme sebäbi tebigatyň millionlarja ýyllap hödürleýän zatlaryna baglydyr. Ösen ýag saklaýyş ulgamy çalt alyş-çalyş we tebigatda seýrek duş gelýän şeker ýaly möhüm iýmitlere bolan höwes şol döwürden geri galan adamlaryň möhüm aýratynlyklarydyr. Emma häzirki wagtda ýaşaýan azyk we baýlyklarymyzyň köp bolmagy bu esasy düzedişe çynlakaý howp salýar we olara garşy durmak kynlaşýar. Şonuň üçin durmuşymyzy ýuwaşlatmaly we munuň-da iň möhüm sazlamalaryndan biri-de iýmitleniş ulgamydyr. Sinan Janana görä, ynsan üçin bulamgujarlyk, ýagny kaos oňatdyr. Häzirki wagtda bilimde tebigatyň öz içinde esasy işleme şekline bulam-bujarlyk, ýagny kaos diýilýär. Munuň üçin bedenimiz we aňymyz millionlarça ýyllap garyşyk dünýäde we kaotik şertlerde ösüp, häzirki ýagdaýyna ýetip ýeten bolmaly. Başga bir söz bilen aýdylanda, kaos aňymyzyň öwrenişen we programmelenen esasy ulgamydyr. Sinan Janana görä, biz näme etsek-de adaty we gaýtalanan, rutin zatlardan gaça durmalydyrys. Durmuşymyzda bulam-bujarlygy çagyralyň we ony ulanmany öwreneliň. Ynsan beýnisine käwagt ýalňyşmak, gijä galmak, unutmak ýaly zatlaryň peýdaly boldugyny ýatdan çykarmazlyk gerekdir. Çünki artykmaç programmirlenen we monoton durmuş uzak wagtyň dowamynda beden ulgamymyzyň ýaramazlaşmagyna sebäp bolup biler. Adam bilen bilelikde ähli biologiki organizmalar umumy we düýpli bir meýilnama esaslanýar. Öýjüklerimiziň gurluşy, DNA-nyň yzygiderligi, biohimiki reaksiýa nagyşlarymyz we öýjüklerimizdäki ionlar Ionlara seretsek, isler adam bolsun, isler žirafa bolsun, isler bagymyzdaky bir ot bolsun, bularyň hemmesiniň DNA-sy birmeňzeşdir. Beýniniň iň ösen görnüşi bilişimiz ýaly adamlarda bolýar. Edýän ähli fonksiýonlarymyz beýnimiziň öndürýän ähli reaksiýalary aslynda hereketi esaslanýan jogaplardyr. Gysgaça aýtsak, beýni bar bolsa hereket bardyr we hereket ömri uzaltýan elementdir. Häzirki wagtda hereketsizlik, esasan hem şäher ilaty üçin sansyz keselleriň esasyny düzýär. Mysal üçin, iýmitleniş bozulmalary bilen utgaşanda, aşa semizlik, obezite, häzirki döwürde şäher ilatynyň iň möhüm meselelerinden biridir. Gysgaça aýtsak, kroniki keselleriň köpüsi, ýeňil we orta depressiýa, süýji keseli, ýokary gan basyşy, aljyraňňylyk, Ýürek ritminiň bozulmalary aslynda iýmit tertibi we gündelik maşklar bilen has çalt düzeltilip bilen hassalyklardyr. Adamzadyň bütin dünýäye ýaýramagy haýran galdyryjy görnüşi görkezýär. Sebäplerini we jikme-jiklerini entek gaty gowy düşündirmedik bolsak-da, bir hakykat bardyr. Gündogar Afrikada ilkinji gezek ýüze çykandan soň, adamzat ilki ýüz altmyş müň ýyllyk taryhy bolan Arap ýarymadasyna, soňra Anadoly we Aziýaýa, soňra bolsa Demirgazyk Ýewropa ýaýran gaty kyn we bölek-bölek migrasiýa prosesini başdan geçirdi. Sinan Janana görä, bedenimiziň gurluşynyň herekete sazlanmagynyň iň möhüm görkezijilerinden biri, Çagalyk duýgy çykýar. Hemmämiziň bilşi we görüşimiz ýaly, ynsan çagalary adatça örän işjeň we hereketlidirler. Ynsan herekete mätäçdir. Adamlaryň biologik ýagdaýlaryna gysgaça göz aýlasak, aslynda, ýapyk gurşawda kyrk minutlap belli bir ýerde oturyp bilýän we bu ýagdaýyň ony biynjalyk etmeýän bolsa, bu çaganyň problemli ýa-da hassa bir çaga bolup biljekliginden şübhelenip bileris. Sinan Janana görä, ilki bilen biziň beýnimizi emissional aň dolandyrdygyny bellemek gerek. Şonuň üçin duýgular zerurdyr we rasional esaslar duýgulardan soňra gelýär. Durnukly ýol görkeziji akyl güýjüne höwes diýip atlandyrýarys we bu-da, esasan, duýgulardan döreýär. Logika arkaly adamy näçe ynandyrsaňam, şol adamyň emissional zynjyrlarynda zerur üýtgeşmeler bolmasa, özüni alyp barşynda üýtgeşmeleriň gaty kyn boldugyny görmek mümkindir. Iýmitlenme ugry we sagdyn ýaşamak aladasy bilen islendik maşk ýa-da sporta başlamazdan we durmuşyňyzyň baş düzgüni üýtgemezden ozal, Hünärmen tälimçilerden ýa-da bizi ýakyndan tanaýan adamlardan aljak maglumatlarymyzyň we maslahatlarymyzyň gaty ullakan peýdasy bardyr. Özüňizi tanamaýan we bedeniňiz we ýaşaýyş endikleriňiz bilen tanyş bolmadyk adamlaryň beren maslahatyna gönüden-göni eýermek peýdaly däldir. Adam bedeni hereket üçin niýetlenendir. Şeýle-de bolsa, uzak wagtlap dowam edýän agyr maşklaryň bedene peýdasyndan köp zyýanynyň bardygyny bilýäris. Häzirki wagtda uzak wagtlap hereketsiz ösýän durmuş ýörelgesi bagşyklyk sistemini gowşatýar we bizi ýetirýän köp zyýany bolýar. Hereketsiz galsak, kesellere ýolgunmak howpumyz şonça-da artýar. Umuman, adam bedenine haýsy rutin hereketleriň peýdaly bolup biljegdini Sinan Canan gysgaça şöyle aýtýar. Birinjisi dynç alyň, esasanam akyl taýdan ýakymly wagt geçiriň. Ikinjisi güýçli myşsa işjeňligini ýerine getiriň. Bu adam bedeni üçin gaty uly kan peýda berýär. Üçünjisi dört-bäş minut güýçli işler bilen meşgul boluň. Mysal üçin depeýe çalt ýöräp çykyň, Soňra arassa howaň içinde o ýerde biraz dynç alyň. Bulam-bujar, kaotik ýagdaýlara we garaşylmadyk hereketlere açyk boluň. Bulary ynsan bedenine we beýnisine örän uly peýdasy boldugyny öz durmuşyňyzda deňäp barlap bilersiňiz. Adamzat soň ýyllarda bedeninden köp bilinjini beýnini ulanmaýan saýlaýar, esasan aň düşünjäli jandara öwrülmäne başlady. Durmuşyň köpüsi indi kellämizde şekillenýär. Üznüksiz öwrenmek, ýatlamak, aňymyzy gowulaşdyrmak we has gowy pikirlenmek ýaly howlukmalar köplenç beden saglygymyzy ýatdan çykarýar. Esasanam şäherde ýaşaýan adamlar üçin beden, kelläni bir ýerden başga bir ýere Götermek üçin ulanylýan enjam höküminde kabul edilýär. Emma beden aňy dolandyrýar, akyl bedeni dolandyrýar. Ikisiniň arasyndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň bardygyny gowy bilýäris. Olaryň birini äsgermezlik etsek, beýlekisini bolan gözegçiligini ýitirýäris. Tehnologiýa ösmegini dowam etdirýär. Esasanam biziň üçin karar berip başlaýan sanly tehnologiýa adamyň akyl we fizik güýjüniň arasyndaky boşluk giňelmegini dowam etdirýär. Maliýe mümkinçiliklerimiziň artmagy we tehnologiýa elýeterliliginiň aňsatlaşmagy beden hereketleri we diri galmak üçin zerur hereket mukdaryny ep-esli azaltýar. Şonuň üçin ep-esli adam eýýäm barha akyl jandaryna öwrülýär. Biziň aňymyzyň bedenimiz bilen bir wagtda ösýär. Başga bir söz bilen aýdylanda, beden hereketi nukdaýnazaryndan näçe köp güýçli sarp etsek, şol hereket etaplary üçin näçe köp akyl sarp etsek, beýnimize şonça işjeňleşdirýäris we şeýlelik bilen şekillendirýäris. Şol sebäpli, kiçi çagalaryň telefon we oňa meňzeş tehnologiýa enjamlaryny gaty ir ýaşda ulanmaga başlamalary we olar bilen köp wagt geçirmek olaryň bilim ukyplaryny ep-esli derejede azaltýar. Sinan Janana görä, häzirki wagtda aşa semizlik, boýun we arka şikesleri, gan aýlanyş bozulmalary, ýalňyzlyk we munuň bilen baglanyşykly görülýän köp sanly sosial ýa-da biologiki saglyk problemleri hem tehnologiýa tarapyndan bize getirilen täze ýüklerdir. Meşhur alym Ibn Sina, ýagny Lukman Hekim, Sözüň gözelligi gysgalygyndan bolýar. Nahar iýeniňizde az iýiň. Nahardan soň ýene dört-bäş sagat hiç zat iýmäň. Şypa siňdirmekdedir. Şonuň üçin aňsatlyk bilen siňdirip boljak mukdary iýiň. Ruh we aşgazan üçin iň kyn we ýadaw ýagdaý nahardan soň iýilmekdir diýip pent edýär. Ynsan görnüşleri piramidler maşgalasyna degişli jandar höküminde bedeninde iň köp ýagyň bolmagy bilen beýlekiler arasynda birinji orunda durýar. Näme üçin biz beýle semiz we näme üçin biz beýle köp ýag iýýäris? Beýnimizde esasan ýokumly biomolekularlaryň üç görnüşi tapylýar. Olar şeker, protein we ýagdyr. Iýmimizden alýan korbanidrat we ýaglaryň ep-esli bölegi iýmit siňdiriş ulgamymyzdan geçip barýarka içegelerimizdäki ýörite mehanizmalar tarapyndan siňýär. Soňra ganyň üsti bilen ulanylmaly we saklanmaly ýerlere syýahat edýär. Şeker, esasan, glikogona öwrülen myşsalara we bagyrlara gidýär. Gysgaça aýtsak, ulgamymyzyň tebigy sazlamlary şekere esaslanýar. Netijede, tebigatda az mukdarda tapylan şeker we bol ýaglar bilen doldurylan iýmitlere ýokary uýgunlaşdyrylan iýmitleniş, iýmit siňdiriş we metabolik ulgamymyz bardyr. Ýöne häzirki wagtda berhizimiziň we iýmit sarp ediş usullarymyzyň bu sazlamalary miras aldygymyz ata-babalarymyzdan düýpgöter tapawutlanýar. Iýmit almak prosesinde adam bedeni we beýni üçin iň peýdaly açyş nahary bişirmekdir. Nahar bişirilenden soň eti nädip bişirildigini bilmek etdäki proteinleri has netijeli ulanmana mümkinçilik berýär. Bişirilen gök önümlerden we ýaglardan alnan bu proteinler we karbonhidratlar, bu hem tutuş berhiziň esasy elementleri, Bizi häzirki wagtda adam edýän ýoly iň möhüm azyklardan we şypa höküminde kabul edilýär. Sinan Janan Ynsan kitabynyň beden bölüminiň soňunda sagdyn iýmitlenmegiň birnäçe usuly hakynda bize şöyle maslahatlar berýär. Agram ýa-da kiloýa görä saglykly bolup bilinmez. Agramyňyzdan ozal saglyk we iýmitleniş endiklerinizi düzeldiň. Açlyk duýman, doly iýmäň. Her nahardan üç-bäş sagat soň duýulýan we köp adamda uglewodorod aşa köp kabul edilmegi netijesinde insuliniň duýdansyz ýokarlanmagy sebäpli ýüze çykýan hakyky açlyk bilen ýalan açlygy tapawutlandyrmagy öwreniň. Muny etmegiň iň oňat usuly, nahar wagtynda şeker we uglewoodlaryň kabul edilmegini hemişelik çäklendiriň. Karbonhidratyň köp boldugy iýmitlerden mümkin boldugynca uzak duruň. Süýji we süýji önümleri bir iýmit däldir, diňe lezzetli zatlardyr. Saglyga peýdasy ýokdur. Mümkin boldugynça bulardan uzak duruň. Süýümli, çig we ýaşyl iýmitlerde köp ulanmak-da makul biliň. Ýagly zatlary sarp etmekden gorkmaň. Siziň bilmeli zadyňyz peýdaly we zyýanly ýaglaryň tapawudydyr. Et, beýniňiziň ösmegi we iýmit siňdiriş saglygy üçin möhüm iýmitdir. Emma esasy sazlamalarymyz etiň sarp edilişiniň gaty pes bolmagyny görkezýär. Adatça, hepdede bir gezek gyzyl et iýmek ýeterliklidir. Balyk we deňiz önümleriniň peýdasyna seretseň, olar has hem ýygy-ýygydan iýilmelidir. Günde azyndan bir gezek açlykdan içiňiz gürlemäge başlaýança hiç zat iýmäň. Iň gowy düzgün, gündelik rutin gaýtalan işlerden gaça duruň, bedeniňizi ýakymly garaşylmadyk zatlar bilen geň galdyryň, dürli iýmitleri synap görüň, wagtal-wagtal wegetarian ýa-da wegan dietlerini iýiň, her gün et ýa-da beýleki güýçli iýmitleri iýmekden gaça duruň.